Easter Shopping f'Daniel's Mall. Akkwista lura sa 50 euro f'vouchers għal kull 100 euro li tonfoq fix-xahar t'April ġewwa Daniel's Mall. Daniel's Mall, it's all about you.
Għal kull tip ta' greeting cards u balloon decorations post wieħed. Wana Party. Issibuh fi ground floor Daniel's Mall Hamrun. Memorji 80, ir-rakkont tal-mużika tas-snin 80 fuq Radio 105, kull nhar ta' Sibt mis-sitta sat-tmienja ta' filgħaxija. Kunu miegħi Manuel Kirkop fejn flimkien inġeddu l-memorji. Memorji mużikali tas-snin 80.
Madeline, your favorite name for fashion and home, level two, Daniels Mall, Hamrun.

Full English Breakfast, pizza, burgers, salads u għazla kbira ta' ristoċerija. Mmm, Cafe Verniano, f'Daniel's Mall, Hamrun.
The Galaxy of Hits, Radio 105. Radio 105.

Il-komplement għal lejla tajba l-ħin is-seba u żewġ minuti u kif għamilna issa dawn l-aħħar sentej kull tmim ix-xar, kull Monday tmim ix-xar, niltaqgħu biex intellaw dan il-programm id-dinja ħamru. Programm tas-supporters ħamruniżi ddedikat lejn is-supporters ħamruniżi. Bra qabel xejn, Grazzi nibda lil Manuel u lil Steve li bħal dejjem fil-premises ta' Galaxy Radio jipprovdunna dan l-ispazju biex inkunu nistaw intellaw dan il-programm. Programm li issa l-isqinu kollejn it-tmim tiegħu fadlinna dan u ieħor ovvjament tal-tatmim l-istaġun. Il-bieraħ erġajna ritornajna għal-rebħ meta l-bieraħ ħerbna l-gżira bl-iskor ta' tnej b'xej. Pożizzjoni tagħna issa qiegħda t-tielet post punti mdaqs daqs Birkirkara, allura naturalment issa l-isprint ikompli għaddej fadilna żewġ logħbiet bl-aktar waħda riċenti tkun kontra l-Furjana nhar is-Sibt però rigward din il-partita ħa nitkellmu wkoll mal-mistednin tagħna għandna l-Viċi President Ħaleb, Gejtu de Battista, nistgħu nsejħulu hekk l-anzjan tal-Ħamrun, u bħala ġurnalist hekk koreġini dit-tieni darba li attendejt magħna. Għandna lil ġurnalist tan-net lil Rowan Camilleri. Rowan ħanibda bik kif għamilt mal-ġurnalisti kollha l-ewwel ħsibijiet tiegħek fuq il-kampjonat sissa. Sija tal-Ħamrun u sija in ġenerali.
L-ewwel ħaġa nsellem lilek u nsellem lis-semmiegħa kollha ta' dan il-programm. L-istaġun s'issa fl-opinjoni tiegħi l-istaġun globalment naħseb li fl-ewwel post hemm l-iktar tim, l-aħjar tim li kien hemm fl-opinjoni tiegħi, Hibernians, Kien hemm konsistenza, ħlief għal xi perjodu li kien hemm xi drojiet, il-bqija dejjem urew u dejjem kienu konvinċenti. Floriana wkoll kellhom il-mumenti tagħhom. Ovvjament, Ħamrun Spartans Champions dejjem l-objettiv ta' Champions dejjem ikun li jkunu se jiċċallenġjaw għall-kampjonat minħabba diversi fatturi il-kampjonat żelaq minn idejhom. Ehm, jekk nitkellmu fuq il-ħamrun, naħseb li issa unut li toqgħod ħares lura, fadal żewġ lobiet. Eh, l-objettiv ovvjament minn rep tal-kampjonat, l-objettiv niżel għal kwalifikazzjoni fl-Ewropa, Naħseb illi jekk il-prestazzjonijiet taż-żewġ logħbiet li fadal tkun ikunu bħal ma kienu kontra Gżira United, naħseb illi għandhom ikollhom posthom fil-kampjonat. Naħa t'isfel, ovvjament, Valletta huwa diżappunt, huwa staġun li mhux is-soltu li naraw il-Valletta f'dik il-pożizzjoni. Kemm tajjeb li ngħidu li jinsabu fis-semifinali ta' trofi. Jinsabu fis-semifinali ta' trofi, eżatt nitkellem fuq il-kampjonat. Diżappunt kbir, ovvjament, il għaliex huwa tim ta' storja kbira għal Sliema Wanderers li ġew relegati. U ġlieda, fadal ġlieda għal min jaqa' t-tieni tim li jaqa'. Ġifieri Samosta għalkemm huwa l-iktar tim li għad f'pożizzjoni b'saħħitha, Samosta fl-aħħar żewġ logħbiet jistgħu jiġu relegati. Tajjeb li ngħidu llum Ħal Balzan Keċċew dal-aħħar sigħat, keċċew lil Pawlu Zammit. Pawlu Zammit mhux dal-aħħar sigħat, ġiet konfermata dal-aħħar sigħat il għaliex ma kienx fuq il-bank ta' sostitu ah, ma kienx qed imexxi. Fuq fuq id-daka.
Ma kienx qed imexxi t-timu, ġifieri kienet diġà lessa. Ehm, all in all, naħseb li kien kampjonat interessanti. minn żewġ naħat. Però żgur Rowan minn naħa ġurnalistika naf li jgħiduha kif inhi għandek xi naqa' soft spot għat-tim bħal mandin, però ovvjament imbagħad aħna għandna parti oħra xirridu xirridu xirridu nitkellmu. Però kien ħarsu lejn dan l-istaġun Rowan minn l-aspett ta' ġurnalistiku ma nistax ngħidu li kien xi staġun sodisfaċenti ħamru. Le, kif għadtlek qabel u kif għadt anke meta ġejt l-ewwel darba, meta ġejt l-ewwel darba u hekk diġà kien hemm riżultati żewġ telfiet u diġà kien deher li ħa jkun daqsxejn. Le, l-ewwel programm kont ġejt sew. L-ewwel programm.
L-ewwel programm. Ovvjament, l-objettiv ta' tim li jerbaħ il-kampjonat, l-objettiv fl-istaġun ta' wara jkun li jerġa' jerbaħ il-kampjonat. anzi anzi mhux jerbaħ il-kampjonat biss, kemm jista' jkun jerbaħ l-unuri li jkunu available fl-istaġun. Huwa disappuntanti żgur hu. U nafu li l-iskwadra saħħet għalkemm kien hemm it-tluq ta' Gullajmier. Imma l-investiment sar xorta anke dan is-sajf u l-kampjonat ġie kif ġie hu. Jiġifieri huwa disappuntanti żgur. Għalhekk Għidtlek issa il-Ħamrun ma hu inutli tħarsu jħarsu lura. L-objettiv huwa li jidħlu fil-kampjonat hawn fil-kwalifikazzjoni għall-Ewropa u naħseb nerġa' ngħid li jekk il-prestazzjonijiet tal-hawn iż-żewġ logħbiet ikunu bħalma kienu ma' Gżira United naħseb li m'għandhomx ifallu. Gate,
Inti ovvjament ma nistax nitkellem miegħek minn aspett ġurnalistiku però ħa nitkellem miegħek bħala administration. L-istaġun tal-ħamrun fadlilna ġiex logħbiet, nistgħu ngħidu li kważi mitmum għalkemm hu ġiex logħbiet importantis ħafna. Nistgħu ngħidu ġiex logħbiet li jħallu l-finger print fuq dan l-istaġun però ejja nitkellmu fuq l-istaġun in ġenerali Gejt. L-opinjoni tiegħek. L-ewwel ħaġa nirringrazzjakom tal-istedina il-Galaxy jiġifieri rejdu għax dejjem sibnihom, anke meta ma kienux radio, però dejjem sibnihom warajna. Lilek inti wieħed minna biex ngħidu hekk. Dal-istaġun, l-istaġun naħseb l-ewwel irridu nibdew fej ħallejna, meta ħallejna s-sena l-oħra, ġi kif ġi, ħadna l-lik, bildjajna t-tim u da. Pero veru, kif għal tajjeb Rowan u koll, ġvira naħseb li l-sforzi saru xorta tal-President speċjalment u l-klan tiegħu biex ngħid hekk mas-Sur Bonnici u l-Kumitat fejn seta' ġifieri ffollowja l-administration. Għalina, speċjalment Kumitat, il-President u l-Kumitat, huwa ftit diżappuntanti għax Meta rajna ċertu logħob bħalma nerġgħu jiġifieri kif għadtu tajjeb l-aħħar partita li għamilna lbieraħ, it-tim hemm qiegħed, jiena hekk ngħid, it-tim hemm qiegħed. Meta tikkunsidra t-tim li ffildjajna f'din logħba ta' kontra Gżira u Meta tqis li kellek anke dawk li nsejħulu plejers regolari barra u anke dawk li kienu b'ħabba suspensjonijiet u anke li kien hemm fuq il-bank, naħseb li hemm irid wieħed irid jara jagħmel eżami tajjeb, le m'aħniex happy u m'aħniex happy jiġifieri ħabba l-fatt li nħossu li l-isforz kollu li sar kellna nieħdu iktar prestazzjoni matul is-season għax kull darba li konna ġejjin għal dik il-logħba li se twassalna għal xi ħaġa, sfortunatament dik il-logħba kultant dan huwa xi ħaġa antika ħamruniża. Ejja ma naqbdux dak l-argument. Imma imma l-verità. Biex hija vera novella ta' xi 30 sena. Eżatt, ġifieri dan.
Però jiena naħseb li Kemm il-President speċjalment u l-Kumitat kollu u anke ħafna nies u supporters li jiena tafu jiġifieri li s-supporters huma għal qalbi ħafna għax għamiltha tul żmien u anke meta konna mhux daqshekk tajbin minn kulingwangolu, in-nies u s-supporters tal-Ħamrun dejjem sibnihom warajna. u dejjem baqgħu kemm jitilgħu l-grawnd u kemm jissapportjaw lill-kumitat u lit-tim u jiena naħseb li l-plejers għandhom li daż-żewġ logħbiet niġbru li għall-inqas immorru fejn jixirqilna. M'aħniex ngħidu nafu li jiġifieri t-timijiet li qegħdin qabilna kellhom performances tajbin u b'hekk qegħdin hemm, però jiena nemmen li jekk dawn jilagħbu Dik il-grinta, u jiena nemmen ħafna biha fil-futbol, il-grinta hija importanti ħafna. Bħala sapport dawn ma jistgħux jgħidu li ma kellhomx għax naħseb il-veru s-supporters kienu organizzati tajjeb ħafna u veru kienu tnax-il plejer u jixirqilhom is-supporters ukoll barra li jixarqlilna wkoll li aħna nispiċċaw fejn jixirqilna bis-serjetà li nikkompetu fl-Ewropa. Fattur Rowan, noqgħod attent kif nispjega ħadi. Però fattur li jimlini daqsxejn bil-kuraġġ illi dawn il-ġiex finals li fadlinna jistgħu nkunu pożittivi għal klabb hija il-fatt li ħanilagħbu ma' żewġ timijiet ta' ċertu portata. Għax xi ħaġa li nnutajt tal-istaġun il-klabb it-tim meta labna ma' timijiet li jiċċalenġjaw, it-tim dejjem lagħab logħba tajba, dejjem konna aħjar mill-opponent fi ground biex dejjem irbaħna, però għalmenu dejjem konna up għal today tal-logħba. Meta ġejna ma' timijiet sfortunatament li fuq il-karta mhumiex tal-livell tagħna, l-ebda disrispett lejn timijiet oħrajn, lejn il-Gudja, l-Erbgħa qlajna mal-Gżira, l-Ġiex logħbiet kważi tlieta ma' Ħal Balzan. Dejjem it-tim bata. Misteru, ma nafx taqbad issejjaħlu, però huwa fatt li dan l-istaġun jekk telimina t-timijiet iż-żgħar, mat-timijiet ikbar il-ħamlu kienu ta' challenging ħafna. Eh, jista' jkun ħafna fatturi, wieħed minnhom huwa li meta inti għandek tim eh, ta' ċertu kwalità u players ta' ċertu kwalità bħal għandhom il-ħamrun. Eh, jista' jkun li meta tinżel ma' timijiet li huma ta' tanqas livell tista' sejħilhom hekk minnek. Ma jtuk ċans tilgħab il-logħba. Jinsu jiddefendu Case in point, Gudja United, ġifiri minaj ma naqqas il-mertu. Anka tal-coach li għalix għandhom coach bravu ħabib tijaj tejn mikallef. Dan u għuħet mit-timijiet li jiddefendi ħafna. U reponda darbtej.
Eżatt, għax un bat xieġri, tiddefendi, tiddefendi, ma tistax tiskurja, jgħabdu kontratak u taqla l-go. Kont qed insegwi l-Hibs kontrihom, il-Gudja, sakemm skurjaw il-Hibs, batew ħafna. Batew ħafna sakemm skurjaw l-ewwel gowl. Dawn imbagħad kif tiskurja l-gowl awtomatikament tiftahom daqsxejn. Jiġifieri dak jista' jkun fattur li meta inti mbagħad tilgħab ma' timijiet li jinżlu biex jilagħbu l-logħba li jkunu iżjed miftuħin, tim bħalma huwa l-Ħamrun li għandu ċertu plejers tekniċi, isib aktar faċli biex isib l-ispazji. Naħseb dik hija waħda mill-fatturi li taffettwa li ma timijiet żgħar il-ħamrun fallew il-punti. Xi ħaġa oħra li nnutajt kultant meta niġu minn fuq u kien hemm diversi partiti li konna minn fuq qisu it-tim nixtieq ngħid irrisponduni, rajt it-tim qisu Mhux jibża' imma l-pressure tibda tiżdied, l-eċitament jibda jiżdied, qisu u għandna plejers bl-esperjenza li mhux suppost huma dawn huma kollha plejers ta' ċertu esperjenza uħud minnhom fin-nazzjonal. Però toqgħod telenka kien hemm ħamsa jew sitt partiti li konna minn fuq u r-riżultat gate ma żammejniehx. U dawk huma punti li ngħidulhom hekk armejniehom jew inkella tlifniehom. U naħseb huma wkoll ir-raġun li qegħdin nitkellmu Mr. Ġiex Lobita biex qed nilquhom insifru. Jidhirli li fl-ewwel żewġ logħbiet, it-tnejn li huma. Eżatt, aħna konna minn fuq mal-belt li fnatu għan. Kenna ġifi kif attinti bejn.
Suġġett, suġġett li niġi korrett. L-ewwel logħba mal-Belt wieħed b'xejn minn fuq tlifna tuwan, ma' Birkirkara t-tieni logħba wieħed b'xejn u tlifna tuwan, ma' Gżira wieħed b'xejn tlifna four one, ma' Ħal Balzan wieħed b'xejn fl-extra time ġabulna draw ħadnielhom bil-penalties, mal-Hibs wieħed b'xejn minn fuq fi Trophy tlifna two one, dawn huma kollha partiti u kien hemm partiti oħrajn illi anke pereżempju mal-Belt li rbaħna wieħed b'xejn Fl-aħħar ftit minuti t-tim qisu mhux tfixkel imma beda jibża' li seta' jfalli l-punti u naħseb illi dawn huma dawn huma din hija xi ħaġa trażmessa anki mill fuq il-pressure fit-tieni parti ħa jkollna lil lil Juan Corbalan u nixtieq nitkellem daqsxejn fuqu fuq din il-biċċa xogħol Gate għax Fil-fatt jekk tara ġifieri. Tkun minn fuq normalment meta inti tim tajjeb kif aħna aħna ħadd ma jista' ħadd ma jiddubita veru m'aħniex qegħdin l-ewwel però min qiegħed l-ewwel u t-tieni jaf li l-ħamu mingħand Għax veru taraw ċertu supporters jiktbu ċertu affarijiet fuq feda, però jiktbuhom għax jafu li l-Ħamrun huwa tim kompetittiv ħafna. Però meta tara dawn l-affarijiet. Veru qed jiġru.
Fil-fatt, eżatt, fil-fatt tiġbida li qed tajt tajjeb inti sal-biraħ stess jena, kif għamilna l-ewwel go, l-sħabi li kelli madwar jgħattom nispera nżommuh. Għax jekk toqgħod tara daw iċ-ċirkostanzi kif ġraw, meta ġraw, dejjem kien dik id-daqsxejn ta' biża, dik il-ftit għaw marking li ma kienx qiegħed daqshekk hemmhekk, jiġi l-ballun fil-penalty area bupp u jispiċċa dak il-player li għamlilna l-goal. Dawk huma affarijiet li ġraw u jista' jkun, jiġifieri, eh, ngħidu. U partiti minnhom, mhux biex ninterrompik, niftakar erbgħa, id-differenza fil-ħin bejn li skurjajna u qlajna goal ta' draw kienet minima ħafna. Ħafna. U da b'hekk għedtlek li lbieraħ, jiġifieri, kif għamilna l-goal ta' nisperaw li llum inżommu, jiġifieri, għax ġraw u ġraw, jiġifieri, issa riċenti, jiġifieri. U jiena ngħid li Aħna l-plejers tagħna nafu u jiġifieri jien ngħid li l-pressjoni fuqhom għax dana tilgħab mal-Ħamrun. Pressjoni. Jiġifieri dan għandek in-nies trid tiġġustifika lin-nies li qegħdin hemmhekk ilhom seasons sħiħ jitilgħu biex tqajdli biex ma telgħux, jiġifieri jekk kien hemm xenarju li tiġbed lis-sajd tal-Ħamrun kienet Żgur. L-aħjar waħda li kellna din is-sena kemm l-attendenza, kemm kif jintrama l-ground, kemm veru ġifieri l-banda wkoll kif titla' u nitilgħu ġifieri armati u naħseb li nerġa' ngħid kemm l-amministrazzjoni u kemm is-sapport Ħamruniż jixraqlu li meta tara dal-punti kollha kif intilfu hija minimal Fejn stajt qiegħed. Jiena ma ngħidx fejn stajt kont ħa niġi t-tielet. Jien għalija biċ-ċertu punti li tlifna stajna qegħdin nilagħbu kemm għat-tieni post u li kieku għadna daqsxejn attenti anke niċċalinġjaw għal lik. Jiġifieri dawn huma fatti li ħadd ma jista' jmerihom u naħseb kemm il-ġurnalisti kitbu fuqhom għax dili jgħidu u jgħidulek kellhom raġun il-ġurnalisti meta jgħidlek isma' dan l-Ħamrun Dan huwa l-istess tim, dan huwa, jiġifieri meta ta, ma jistax ikun li inti mil-logħba għall-oħra tvarja dak il-logħob kollu. Però, nirringrazzjaw 'l Alla, arġajna qegħdin hemm, iċ-ċans qatt ma tlifnieh aħna u nispera li fejn ixirqilna nkunu. U qas għandi dubju minn dan. Kieku jkolli nagħti titlu, Ħamrun inkonsistenti. Rowan.
Eħe, tista' tgħid eħe, inkonsistenti żgur. Għaliex kien hemm ħafna runs, run tajba, u mbagħad jiġu żewġ delfiet pereżempju, jew żewġ drojiet. Ġifieri inkonsistenza kien hemm żgur, imma biex inżid xi ħaġa mal-li beda jgħid gejtu, eh, naħseb li il-fatt li kien hemm lobiet li kif għattint ħamrun kienu minn fuq u tilfuhom, Dak jista' jkun li huwa fattur psikoloġiku. Jiġifieri l-aħħar seba' logħbiet minn Doha, again, ma rridx innaqqas mill-mertu tax-xogħol li għamel Mark Buttigieg, minn Doha it-tim Branko, apparti fit-trophy kontra Hibernians, din ma ġratx li Ħamrun fil-kampjonat kienu minn fuq u tilfu, I stand to be corrected, ma jidhirlix f'dawn is-seba' logħbiet. Jiġifieri jista' jkun li Branko għaraf din il-problema u ħadem, Juan jista' jgħidlek aħjar, fuq dan il-fattur. Ħadem aktar fuqha u jidher li r-riżultati jidhru. Jidhru, eħe, hemm, kif qed tgħid inti, kif qed tgħid inti. Eżatt. Però, però, ma nistgħux nippuntaw subgħajna lejn ħadd, però matul, matul l-istaġun dawn huma fatti li saru u minħabba dawn, dawn it-tip ta' partiti li tlifna meta konna minn fuq, Illum m'aħniex forsi fil-pożizzjoni fejn jixirqilna jew fejn konna qegħdin naħsbu fil-bidu tal-istaġun. Li semmejtlek jiena huwa Jista' jkun imma għid ehm, il-plejers bil-qudiem saqsu kollox il-ħwan, naqsu ndejqu, però eh, jista' jkun il-plejers kellhom xi daqsxejn responsabilità żejda fuq spalithom aħna s-supporters ibda l-ewwel wieħed minni wara dal-mike eh, qabbennihom ċertu responsabilità illi forsi l-plejers meta jiġihom mument naqaq bħalma jiġi l-kulħadd.
Bir-rispett kollu ma naqbilx miegħek. Le qed insaqsi.
Le le mhux jiena ma naqbilx miegħek. Lew ħaġa dawn huma ma naqbilx miegħek li sportiv Dawn huma plejers tajjeb li jafu għal xi ġew u bħalma fil-bidu veru. is-siġġu jew il-logħba mal-Ħamrun hija differenti milli qiegħed ma' tim ieħor. Mhux li ħa xi speċjali, għax għandhom, għandhom in-nies warajhom, għandhom dak kollu li għandhom bżonn qiegħed jiġi provdut lilhom u dawn huma meta tara li għandek ħamsa sitta nazzjonal, jiġifieri ninkludu lil Gullajmier ukoll, jiġifieri ma naħsibx li din għandha tkun. Veru, forsi jiġifieri jista' jkun hemm xi xi ftit responsabilità, però kif ngħidu, għalhekk qiegħed għall-ġob. That is what you paid for. Issa inti qiegħed imħallas. Imma l-Gert tal-Ħamrun daqshekk tqil, Gate. Ismagħni, il-Gert tal-Ħamrun jiena meta kont fi żmieni, jiġifieri fi żmieni, llum għadni fi żmieni jiġifieri, però anke meta kont inkellem il-plejers qabel ma joħorġu mid-dressing room, Meta konna nkellmuhom wara partita li ma tkunx daqshekk tajba, konna nitfgħu, jiġifieri fuqha di konna insostnu fuqha, dal-ger tal-Ħamrun, da trid tgħix bih, dana li jiflaħ trid turih fil-logħob. U m'hemmx Affarijiet li jistgħu jiġu ġustifikati, li inti meta tkun fi play-offs dan kieku qed toħroġ xi erbat itfal li għadhom minors li nisperaw li m'għandhom mhux għax għandna tnejn tlieta minnhom jiġifieri kollha jista' il-quddiemek Alla jrid jagħmluha u qed naraw għax qed jibdew joħorġu parti fil-partita, però jiena dik għalija sorry. Mal-tim li għandna mhijiex skuża. Jien għalija ngħid li daw għandhom dak kollu li hemm bżonn. Għandhom naħseb illum kemm Mark Buttigieg u nafu x'għamel għax anke tana l-leak magħhom jiġifieri u anke Branko naħseb tnejn min-nies li mill-aħjar li hawn Malta. Allura jien nistenna li għal daż-żewġ logħbiet iridu daw iġorru l-Gwerta l-Ħamrun, jagħtu n-nies dak li ħaqqhom u lill-Kumitat u speċjalment lill-President bħalma dejjem ngħidu jiġifieri bniedem li da qiegħed magħhom, da beda magħhom, da li hemm bżonn qed jagħmlu kollu, jisma' 'l kulħadd, mela allura issa jridu jqumu għall-okkażjoni u naslu fejn għandna naslu. Il-partita mal-Furjana gate di bħala administration nsaqsijilek hija nhar il-Sibt fl-erbgħa ta' wara nofsinhar. Hemm il-ħiebs ma' Birkirkara ħa tintlagħab il-Ħadd wara nofsinhar. Qed nara daqsxejn stramba kif mhux se jilagħbu fl-istess ħin. Ħa ngħidlek, ġifieri dan aħna stennejna sal-bieraħ, ġifieri sakemm sar riżultat tajjeb. Issa aħna l-kumitat Dak li kellu jagħmel għamlu. Jiġifieri aħna nħossu li di għandha tkun partita. Jiġifieri anki intom bħala kumitat rajtu għala xejn stramba. Le le, waħ minn dolodu sar ix-xogħol li kellu jsir. Jiġifieri nista' nserra ħares is-supporters li dak. U da xogħol li għandu jsiru li għamiltu kull. Li għamilna ġifieri tlabna li tkun tilab il-fair play u nilagħbu fl-istess ħin u jiġri li jrid. Però l-kumitat ilbieraħ kif konna hawn żewġ sħabi jiġifieri konna waqt il-partita fl-aħħar meta konna bir-riżultat tnejn b'xejn mal-ewwel id-deċiżjoni ttieħdet u dolodu sar dak li kellu jsir biex il-fair play jiġi attwat u dak li hemm bżonn isir.
Ma nafx jekk tixi żid xi ħaġa fuqha Rowan. Le,
sa fejn naf jiena, I stand to be corrected ukoll, li l-MFA jieħdu dawn id-deċiżjonijiet għall-aħħar partita, però tagħmel sens li meta għandek żewġ timijiet li qed jiġġieldu biex jidħlu fl-Ewropa u għandhom l-istess punti, speċjalment, naħseb li Tagħmel sens kienet illi jilagħbu fl-istess ħin. Insomma, issa ovvjament. Kien ikun hemm eċċezzjoni.
Nistennew naraw. Nistennew naraw deċiżjoni ta' l-MFA. 50616136 tinsewx in-numru tal-SMS dawk kollha li jixtiequ jibgħatu xi SMS b'xi domanda jew anki jivvutaw għal plejer tax-xahar jistgħu jagħmlu dan fuq dan il-numru. Dal-aħħar innutajna jiena u Andre, li nsellimlu qiegħa ħdejja, li dawn l-SMSs bil-votazzjoni tal-plejer tax-xahar naqsu ħafna u jiena nippretendi li bħala supporter nirbħu u nitilfu xorta jkun hemm dak il-plejer illi fl-opinjoni tagħna jkun qed jew lagħab l-aħjar. Allura ovvjament ejja ma naqtgħux qalbna u nibqgħu għaddejjin bħala supporters li aħna b'dawn il-tip ta' voti biex naraw ħalli naslu għall-konklużjoni wkoll min nistgħu jirbaħha il-Player tas-Sena. Ħalli hekk tinsewx 50616126 fadlilna għandkom il-logħba tal-Gżira tal-bieraħ u fadlilna tnejn oħra ejja nibagħtu il-messaġġi bil-player li intom taħsbu li kien l-aħjar f'dik il-ġurnata. Gate u Ro, wasalna biex nispiċċaw, ma nafx għandek xi ħaġa biex biex. Jiena fl-aħħar kullum kien dejjem spiċċajt. L-appell tiegħi il-Ħamrun huwa s-season kollu, il-Ħamrun huwa tul iż-żmien li jiena nikkompetu flimkien. Issa n-nies jiddispjaċini ngħid, nirringrazzjahom minn qalbi lis-supporters Ħamruniżi, però naħseb li Alla jekk mhi għal xejn l-amministrazzjoni mmexxija mis-Sur Portelli flimkien mas-Sur Bonnici li żgur jagħmel ħafna xogħol fil-klabb tal-Ħamrun, jixraqlu li kull partita taż-żewġ partiti inżiduhom in-nies. Is-Sur Portelli l-ewwel ma qal meta ġie hawn, jien ġejt hawn għan-nies. u ġejt hawn għax naf li n-nies Ħamruniżi jifirħu u jiġu bin-numru minn tagħhom. Ejja ma ngħidux għax tlifna jew għaw draw whatever u da, li ngħidu li ma mmux, le! Il-klabb baqalu taż-żewġ partiti huma żewġ partiti kruċjali u Ngħidu l-players, min jaf il-players u min ikellem il-players, intuhom is-sapport kollu, il-ħin kollu d-90 minuta u jien konvint li bl-amministrazzjoni li hemm taħt is-Sur Portelli u l-players li jidher li sa jkunu hemm għall-altezza tagħhom, Il-klabb tal-Ħamrun hekk Alla jrid dak li m'għamilniex is-sena li għaddiet sifirna, nsiefru din is-sena u persważ li jkollna ħafna supporters li jiġu magħna wkoll. Ejja nħarsu lejn it-tazza mhux nofsha vojta imma nofsha mimlija u jiena attendejt, forsi Rowan attenda aktar minni, imma jiena attendejt rajt partiti fejn ma konniex involuti aħna, U naħseb li meta toħroġ l-istatistika tal-MFA tal-għadded net zero-win, jien naħseb is-supporter tal-Ħamrun żgur ħa jkun l-aktar supporter illi attenda l-ground biex jara t-tim favorit tiegħu. Jiġifieri mbagħad aħna hemm il-limitazzjonijiet tagħna. Jekk ma jimpurtax inżid li aħna ilna season sħiħ l-uniku klabb Bdew forsi ħaddieħor magħna, però aħna konsistenti sal-lum u obvious li sa nibqa' b'dan żewġ logħbiet ukoll. Klabb li baqa' kull ġimgħa jmur iġib il-biljetti u n-nies tagħna jixtru l-biljetti minn għandna u bqajna konsistenti u meta mmur għall-biljetti ma' sħabi jgħidulna Il-Ħamrun m'għandniex ngħidu għax kieku ma kinux huma n-numri forsi naqsu xorta, però n-numru kienu jaqsu ħafna iktar li kieku issa il-Ħamrun m'organizzax das-support. Biex ngħidu ngħidulhom proset is-support għax meta tara l-attendenza tal-bieraħ kontra Gżira wara eliminazzjoni mit-trofi kontra l-Ħips. Telfa mal-Gudja, jiġifieri ntajna kważi mill-ġlieda tat-tieni post u anke mit-trofi u xorta reġa' kien hemm attendenza passabbli ħafna l-bieraħ, allura ovvjament żgur illi il-proset tmur lejn is-supporters tas-support li jagħtu lit-tim. Rowan ma nafx hekk tagħlaq għandek xi ħaġa xi tagħlaq. Nirringrazzjakom tal-istedina u ovvjament nawgura lill-Ħamra Spartans li dawn l-aħħar żewġ logħbiet Kwalifikaw għall-Ewropa. Mela Rowan hemmhekk Rowan Camilleri mill-Net u l-Viċi President wieħed mill-anzjani tal-klab Sur Gejtu Da Battista li kienu parti fl-ewwel parti tal-programm kienu mistednin issa Immorru għat-tieni parti, tieni parti li ħajkonna l-head tal-unit tal-klab lil Bernard Paċ, naturalment ħanitkellmu wkoll amministrattiv mhux ħażin miegħu u ħajkonna lil Juan Corbolan player regolari llum fit-tim tal-ħammu fejma Corbolan Ħa nitkellmu wkoll fuq ħafna affarijiet li naraw hekk dawn. Grazzi guys talli talli lqajtu l-istedina tagħna, grazzi lilek, huwa mhix l-ewwel darba Juan inti. Le le. Naħseb jew it-tieni jew it-tielet. Bernard l-istess. Bernard, semma' gate wax sar il-ħin ma nafx tafx, però kemm qed inbiegħu biljett ebay wieħed u ieħor? Ifhimni, qed ikun hemm ovvjament numri differenti, ovvjament jiddependi mir-riżultati tal-logħob preċedenti, però qed ikollna dejjem numri tajbin. Jiġifieri fil-fatt l-MFA il-feedback tagħhom huwa pożittiv ħafna u fil-fatt kif jaf anke Gejtu li għadu kif kien hawn, dejjem jgħidulna kemm nixtiequ li l-klabbs kollha jieħdu dat-tip ta' inizjattivi li jinbiegħu t-tickets min-naħa tal-klabb għax ovvjament meta jkun hemm drive mill-klabb stess, ovvjament ikun hemm ċans li jitilgħu iktar nies jaraw jaraw il-logħob tal-Premier. Ovvjament l-MFA huwa fl-interess tagħhom ukoll li jkun hemm in-nies il-ground. Imma din l-inizjattiva li bdejni għadha l-istaġun u kif qalgejtu ma fallejniex logħba kull partita kien hemm it-tickets min-naħa tagħna jinbiegħu u nista' anke nikkonferma li se tibqa' mill-istaġun li ġej ukoll din l-inizjattiva. Morna tajjeb. U tajjeb ukoll li ngħidu li meta jkun dak li jkun qed jixtri t-ticket minn għandna Ikun hemm parti żgħira wkoll li donazzjoni għall-klabb u allura ovvjament dak huwa obġektiv ieħor li jkun hemm fundraising Xi ħaġa oħra rrid insaqsik għax naf li inti flimkien ma' Marcel mal-President għandkom x'taqsmu wkoll f'dak li huwa sales tal-isponsors. X'inhi l-feedback tal-isponsor issa li wasalna fit-tmiem tal-kampjonat? Hemm feedback tajba jerġgħu jiġu għas-sena d-dieħla? Fil-fatt, bħalissa ħa ngħidu hekk, ikun perjodu, ħa nsejjaħlu hekk daqsxejn, sensittiv. Il għaliex? Għaliex trid tikkonċentra fuq il-kampjonat li qegħdin fih. Ovvjament bit-tama lkoll, jiġifieri nagħtu s-sapport tagħna biex il-Ħamrun Spartans għall-istaġun li ġej nkunu qed nipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet Ewropew. Però ovvjament nkunu wkoll ġabdejna naħsbu ehm, għall-istaġun li ġej, għall-istaġun 22-23, eh, illi fostom waħda mill-pilastri jew l-għanin hija il-commercial partners. Il-commercial partners huma eh, kif kif qed jista' immaġina pilastru ewlieni fil-klabb tagħna u allura ġa bdejna iva naħdmu biex jew nikkonfermaw partners li diġà qegħdin magħna jew saħansitra nġibu oħrajn ġodda. Ovvjament il-proġett Ħamrun Spartans għaliex aħna għandna ħafna inizjattivi għaddejjin u anke ġejjin oħrajn, il-commercial partners qed jemmnu fina, iva l-feedback baqa' pożittiv. Ovvjament importanti li kemm jista' jkun it-tim dejjem jibqa' jipperformja b'mod tajjeb għaliex ovvjament xi ftit jew wisq ir-riżultati dejjem jaffettwaw. Però iva, il-feedback baqa' pożittiv, qed jaraw li aħna klabb organizzat. Is-sena konna naqa' bis-soltu. U allura.
Konna naqa' bis-soltu. Però eħe, il-feedback huwa pożittiv alla fine. U dik importanti ħafna mbagħad ovvjament aħna nitkellmu aktar imbagħad 'il quddiem fuq l-isponsors il-ġodda li se jkollna. Juan, l-ewwel ħaġa grazzi talli lqajt Rebħa tajba lbieraħ fuq il-Gżira, kummenti tiegħek fuq il-partita tal-bieraħ? Le, nemmen li għall-partita tal-bieraħ inżilna kunfidenti, għall-avolja konna ġejjin minn żewġ prestazzjonijiet naqa' mhux daqshekk tajbin, it-telfa kontra l-Ħiebs u mbagħad tal-Gudja wkoll. Nemmen li ħriġna Mentalità pożittiva, ħriġna biex nerbħu l-logħba, fhimt, u l-iktar ħaġa importanti li rbaħna ġibna tliet punti u ħanibqgħu hemm niġġieldu għall-għan tagħna li fl-aħħar mill-aħħar nikkwalifikaw għall-Ewropa. Ta' dik hija importanti, importanti ħafna Juan. Hemm xi ħaġa li nnutajt, issa ovvjament inħalli lilek tirrispondini, hija Kultant il-prestazzjonijiet tagħna ivarjaw minn prestazzjoni, mhux ħanoqgħod insemmi t-Trophy mal-Hibs, Trophy tal-Hibs tlifna 2-1 konna unlucky għax anke min kien newtrali aħna forsi konna xi ftit aħjar fil-ground, però dik hija logħba futbol f'dawn l-affarijiet fil-futbol ġraw. Però meta tagħmel pereżempju telfa mal-Gudja u għeb xejn u rebħa mal-Hibs 2-1, dawn qed nitkellmu bejn wieħed u ieħor kien hemm ġimgħa differenza u dak li jkun qisek Isek tgħid x'inhu jiġri f'dat-tip, kultant hekk u kultant hekk. Ovvjament intom tħossuha, intom tarawha u mingħajr ma noqogħdu nippuntaw subajna għax mhux sew u mhux tajjeb nippuntaw subajna, però bejnietkom x'tgħidu meta toħroġ it-tip ta' prestazzjoni?
Wara prestazzjoni hekk kulħadd ikun dawnu għax Fl-aħħar mill-aħħar aħna ninżlu hemm biex nippruvaw nerbħu kull logħba, nagħtu l-almu tagħna. Vera dis-sena kellna naqgħa staġun naqgħa mhux konsistenti, ups and downs, anke bħalija personali, kelli żewġ injuries fit-tul so ma stajtx inkun daqshekk konsistenti. Imma F'matul il-ġimgħa dejjem nipprovaw nagħtu l-hundred percent, nittrejnjaw sew nkunu preparati għal-logħba. Imma xi kultant affarijiet. Kif meta nħarsu lejhom issa l-Furjana u Birkirkara?
Qed nħarsu lejhom tipo do or die, fhimt? Irridu ninżlu hemm, nerbħu żewġ logħbiet li għandna ħalli nassiguraw ruħna li ħa di fis-sajf li ġej ħa nsiefru. Dik hija importanti wara assenza Ben ta' ħafna u ħafna snin. Konna lucky darbtejn dawn il-żminijiet qa niftakru t-trophy ta' Ħal Balzan fejn konna ħa nsiefru però ġara li ġara u mbagħad ovvjament li ġrara il-sena l-oħra bl-iskwalifika tal-UEFA. Bernard ħa nerġa' ndur fuqek hemm staġun hekk u hekk vera, però xi ħaġa ta' li li laqtitni anki intom bħala units, bħala kumitat, bħala klabb bqajtu attivi, ma ma tajtux lura. Le huwa importanti, ifhimni, dan la l-istruttura tal-klabb tkun qegħda hemmhekk hija importanti da bħalma għandek magna importanti tibqa' tħaddimha. Jiġifieri vera l-futbol kif diġà għamilna referenza, ħafna jiddependi mir-riżultati tat-tim għaliex finalment il-fulkru tal-futbol huma r-riżultati, però aħna xogħolna huwa proprju dak, proprju illi l-istruttura tibqa' għaddejja u tibqa' għaddejja bl-aħjar mod possibbli. Kif għedtlek, Luis, mhux just biss dal-istaġun, Għamilna numru ta' inizjattivi, però f'dal-perjodu diġà bdejna naħsbu għall-istaġun li ġej u diġà għandna jiġifieri affarijiet li qed niddiskutu fuqhom. Eżempju nista' ngħid illi bħal llum Ġimgħa flimkien mal-kollegi tiegħi fit-tim li għandi tal-Head of Units se niltaqgħu biex insaħħu l-istruttura tal-units għall-istaġun għall-istaġun li ġej. Għaliex ovvjament iktar kemm ikollok struttura b'saħħitha iktar ikun hemm iċ-ċans illi twettaq inizjattivi. Tajjeb biex noħorġu daqsxejn mill-futbol pero ħa nitkellmu fuq supporter Ħamruniż, nifirħu lil Kerz Calleja li fil-weekend rebaħ il-festival tal-kanzunetta kanzunetta Maltija Mużika Mużika, Kert li huwa supporter Ħamruniż, il-ġenituri huma Ħamruniżi, il-familja tal-ġenituri huma Ħamruniżi, saħansitra l-papà tiegħu Brian ukoll libes il-ger tal-ħamrun. Allura ovvjament il-pjaċir tagħna jkun doppju li kantanti stabbiliti wara kollox bħal Kert Calleja rebaħ dan il-festival. Proset Kert u naturalment it-tim kollu tiegħek. Qed juruni wkoll li hija żgħat fil-fatt kont ħa nsemmiha fl-aħħar fejn il-President Sur Joseph Portelli wkoll iffirma issa bħala President Onorarju tas-Soċjetà. Mużikali San Gejtanu, maħtur, ċoe, maħtur, għandek raġun, maħtur bħala President Onorarju ta' tas-Soċjetà Mużikali San Gejtanu. U dak tkompli turi l-ġibda li l-President u l-enturaxx tiegħu, Marcel, eċċetera, eċċetera, qed ftit ftit jkollhom lejn il-ħamrun. Dan kien għal ħafna. Hemm paroli li qegħdin nisimgħu, nistgħu nserrħu ras kulħadd għax ilbieraħ kont qed nitkellem mal-Kap Eżekuttiv u jidher li l-pjanijiet ukoll għas-sena d-dieħla qegħdin hemm. Hekk hu, fhimni. Nista' nikkonferma li min-naħa tagħna aħna, kif diġà għedtlek, propju bħal-lum ġimgħa għandna laqgħa biex inkomplu nsaħħu l-istrutturi tal-klabb permezz permezz tal-units u affarijiet oħra. U allura dan kollox jindika li aħna ħa nibqgħu b'mod konsistenti anke naħdmu għall-istaġun li ġej, 2022 ħa ngħidu hekk hu. Nerġa' ndur fuqek, Juan. Dal-aħħar qed nerġgħu narawk regolari, il-coach għandu fiduċja fik. Mela hu tilgħab pożizzjoni ta' wing back, b'saħħa kont tilgħab fuq il-left, issa qed tilgħab fuq ir-right, dan ġifieri huwa riklam li inti plejer versattili ħafna, ma' Gżira kont tilgħab aktar avvanzat ukoll, ġifieri hemm turi insomma kemm min nefaq u nvesta l-flus fik kien jaf x'qed jagħmel. Hekk kif tħoss il-pożizzjoni ġdida? Ehm,
pala right back u hekk nħossni konfidenti għax anka kemm għagżija kont nilab eh, fl-aħħar saġun qabel ġejt mal-Ħamrun. Eh, kont nilab dik il-pożizzjoni wkoll. Eh, le kif għazzew nħobb nilab biż-żewġ naħat jiġifieri fejn jitfan il-coach jiena nilab. Jista' anke jitfani midfielder jiġifieri fej fej jitfani. Niftakrek fil-bidu ma' kont tilab avvanzat bil-11. Mela, mela, mela. Kammal linja ġviri. Kif ħassejtek ilbieraħ? Int ġej minn minn dak minn għand dak it-tim inti għandek ħafna ħbieb fadallek ħafna. Eżatt, eżatt.
Il-coach li għandhom il-Gżira llum kien il-coach tiegħek. Coach tiegħi, eżatt, eżatt, Għadek eżatt. għadek tħoss dik il ejja ngħidu hekk l-eċitament ta' se tilgħab kontra l-eks tim jew issa dik għaddiet move Issa, on? issa naqset naqra, imma Fis-sens dak kien l-extreme tiegħi, jiġifieri jiena meta nilgħab kontrihom jisni għandi like something to prove jiġifieri u nipprova nagħti l-almu tiegħi dejjem, jiġifieri mhux għax kontra l-gżira f'kull logħba u ninżel hemm jiġifieri nagħti l-hundred percent tiegħi. Jissorprenduk il-gżira dal-istaġun? Il-pożizzjoni tagħhom u hekk? Kun qed tistenni iktar minn għandhom, kun qed tistenni inqas. Bħala tim, il-Gżira huwa validissimu ħafna li affettwathom naħseb naqgħa li kellhom ħafna injuries u kienu fit-tul. Jekk m'iniex sejjer żball kellhom xi tnej cruciates, left back u Correa wkoll, Jackson ukoll, Illi mat-tul imbagħad, mat-tul imbagħad jinħassu. Eżatt, eżatt. U kellhom jiġifieri ħafna drabi anke niżlu b'tim ta' minn issa jiżball sbatax-il plejer fuq il-lista, jiġifieri dik taffettwa żgur il-performance tat-tim naħseb. Bene, ta' nerġa' ndur fuq hekk. Hemm żewġ lebet importanti l-Forjana u Birkirkara. Sabat ovvjament nistennew il-ħinijiet u d-dati, però fil-weekend hemm ilma l-Furjana u ta' wara nistgħu ngħidu kważi final ma' Birkirkara. Ekku, żewġ logħbiet ovvjament kif Juan l-ewwel semma l-espressjoni do or die. Forsi tiddejjaq tgħidha għaliex għaliex titfa' ftit pressure fuqha, però hekk hija. Jiġifieri issa llum is-sitwazzjoni qiegħda li qegħdin it-tielet post aħna punti indaqs ma' Birkirkara, bit-tielet post nassiguraw postna fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Tagħmilha tagħmilha faċli għalina iktar illi iktar kemm inkunu nafu kmieni jekk hux se nipparteċipaw jew le. iktar u aħjar ħalli nkunu nistgħu nippreparaw għidana kif taf inti għall-istaġun ikun hemm preparazzjonijiet kbar x'isiru u allura aħjar milli noqogħdu nistennew il-final ta' Trophy x'ħajġri fir-riżultat inkunu aħna kapaċi bil-ħila tagħna illi nassiguraw it-tielet post. Ovvjament aħna ovvjament is-supporters tagħna speċjalment il-unit tas-supporters club qed jipprepara bl-aħjar mod possibbli biex ikun hemm support kif kellna l-istaġun kollu b'saħħtu Ħalli ninkoraġġixxu lill-plejers tagħna u jekk il-Bambin irid, iwasslu għal żewġ rebħiet importanti ma' Floriana u Birkirkara. Tajjeb nafu nkunu ċ-ċavetta jekk il-Hibs jirbħux il-kampjonat jew le, jew nkunu ċ-ċavetta li nsiefru jew le. Daqshekk hija importanti. U ħa nilagħbu kontra tim tajjeb, Bernard. Jiġifieri u sqajna mal-art, issa nilagħbu kontra tim li fl-opinjoni tiegħi kien hemm mumenti dal-istaġun, ma nafx Taqbilx miegħi Iwan, fej ura l-aħjar futbol. Ekku, 100% ġifieri kemm la jinsabu hemm ħanajdu hekk. Hibernian eh, dil-ewwel pożizzjoni, Florian għat-tieni pożizzjoni bil-forsi kun hemm ċerta konsistenza matul l-istaġun, però again, Lewis aħna importanti eh, jinteressana mill-ħamru Spartans, żewġ partiti nikkonċentraw bl-aħjar mod possibbli għalihom ħalli eh, waslu Għal żewġ rebħiet tant importanti li tant qed nistennew. Importanti ħafna. Il-bieraħ kellna wkoll xi ftit nieqsin, kellna lil Sasere u l-Faisal li ma dherux, kienu sospiżi. Ovvjament jerġgħu jidħlu għall-għażla tal-coach u rajna xi ftit tibdil, pereżempju, Luke Gambin center forward. Rajna lil Mbonka aktar avvanzat mis-soltu. Sa ma rajna xi tibdil, sa l-versatilità ta' Branco tidher ukoll f'dat-tip ta' partiti.
Iva hekk hu, kien hemm, kellna nagħmlu tibdil bilfors peress li kellna dawk iż-żewġ players nieqsin. Nemmen li Gambin naħseb l-ewwel darba li beda jilgħab hemmhekk bħala position ta' striker u nemmen li kellu performance tajba ħafna. Le, le, il-coach qed jippreparana sew għall-partiti, anke għal dawn li ġejjin, jiġifieri ġa bdejna niffukaw fuq il-logħba li jmiss. Imma nemmen li jekk nibqgħu naħdmu b'dal-mod għandna naslu għal-għan tagħna. Dejjem.
Xi ħaġa oħra li xtaqt li xtaqt insaqsik Juan, il-pożizzjoni tiegħek mat-tim nazzjonali għajtulek jew issa ġejja ġejja call minn għalija l-Ġunju? Eżatt, issa ġejja xi call up f'Ġunju eżatt. Għadha ma ħarġitx? Għadha ma ħarġitx, jiġifieri ma nafx jekk hux se nkun magħżul jew le. Għax minħabba l-injuries kien hemm xi xi partiti fejn ma jgħatlekx.
Ġifieri rridu nistennew għad u naraw. U naraw x'jiġri. Għax hija importanti li jkollna plejer ieħor fit-tim nazzjonali ma li erba' għandna, one, two, erba' għandna għax Korbol u Gullajmer għalkemm huwa plejer tal-Ħamrun għalissa dan l-istaġun huwa plejer ta' Siena. U fuq dan nixtieq insaqsik il-futur ta' Gullajmier jerġa' jiġi? Matthew Gullajmier Huwa player tal-Ħamrun Sparta. Ġifieri m'għandux kuntratt ma' Siena għas-sena d-dieħla. Ovvjament kien on loan, issa issa jerġa' jiġi. U jispiċċa fit-tmiem l-istaġun ħa jispiċċa. Jerġa' jirritorna. Huwa player ta' Ħamrun Spartans bażikament. U jerġa' jirritorna għall-istaġun li ġej. Player li nħass ftit. Iva, iva.
Eh, player bħal Gulli. Bil-rispett kollu lejn players oħrajn. Mhux hekk.
Imma player bħal Gulli bit-kapaċitajiet tiegħu jgħin il-kull tim ġifieri, ġifieri tħossu żgur. U player bħal Gulla jmil. Jagħmel ġid ħafna. U dal-istaġun ma tantx gawdejni. Jagħmel l-ewwel parti tal-istaġun. Injured u mbagħad daħal erba' ħames logħbiet Mbagħad ovvjament ġiet ġiet l-għajta li li ħa jiċċaqlaq u jmur jilgħab fl-Italja, nimmaġna l-aħħar logħba jew tnejn meta kien hawn dik id-diskussjoni żgur li ma tibqax ikkonċentrat mija fil-mija, kulħadd uman, jiġifieri bħala bħala prestazzjonijiet dis-sena ma tantx gawdejnih, nisperaw li s-sena d-dieħla insomma ingawduh aktar bħalma gawdejnih l-istaġun li għadda meta kien wieħed flimkien ma' ħwanu l-kumplament ta' sħabu mill-protagonisti fir-rebħa tal-kampjonat. 5061613 Infakrukom li l-ġuri għall-aħħar programm jekk kollox jibqa' kif inhu miftiem għajkonna lill-President u lill-Kap Eżekuttiv magħna ħajkunlhom li nikonna lilhom biss għall-aħħar programm naturalment ikun għadda l-istaġun u nkunu magħhom u nitkellmu daqsxejn aktar fid-dettall u jkun hawn ovvjament il-President u nkunu nistgħu nitkellmu aktar miegħu. Risqin lejn it-tmiem, tmija neqsin għaxra, Juan, u ovvjament bilfors ħa jkolli nerġa' ndur fuqek u nistaqsik affarijiet oħra dwar pereżempju Kif qed tara d-dħul ta' ċertu plejers ta' Jannar, per eżempju lil Fedele, lil Steve, dawn it-tip ta' plejers li ġew kif intlaqgħu, kif iħossuhom mal-familja Ħamruniża? Le, nemmen li. Ma' Steve diġà kellek minn. Mela mhux hekk, mela kont fis-sens kont nilgħab miegħu minn Nazzjonal u hekk ħafna logħbiet. Ma sabak kemm għagżira, ma gżira l-ħabta.
Jina xin. Ġejtu. Eżat, tlaqtin ġejtaw ma ħamrun u mar mal-gżira. Le, il-għajnijom with open arms ġviri l-players kolla li ġew, naħseb li ħossu għom welcome fit-team. Kulat għamel l-almu biex il-qaħħom u jgħinom u koll. Ġviri nemmen li. Għax dik tider, ħagġa dal-iskantament, għal-kem kultant. Qisha tidher ċertu biża' fikom, forsi anke ċertu pressure, ma nafx, nixtieq lilek tgħidli fuqha, però mbagħad meta jsir il-goal u niġu minn fuq jew tara qissu dik l-għaqda bejn il-players, tara pereżempju l-Henry jiġri l-ground kollu jifraħ, jifraħ ma' sħabu, ġifieri tidher l-għaqda fit-tim, tidher. li hemm ċertu chemistry bejnietkom, m'hemm ġlied fil-ground bejn il-players bejniethom u tarahom jinħassu dawn l-affarijiet. Li nara jien ma nafx, ma nafx, però kultant nara li speċjalment f'ċertu partiti meta niġu minn fuq nara t-tim qisu beżgħan. Naf li imma tiddejjaq tirrispoddini naf, però jien bniedem li għandi naqa' idea u nara affarijiet dan jiġu minn fuq u hemm ir-riżultati jindikawna daw għax hemm riżultati li konna minn fuq u tlifna l-logħob illi kultant it-tim ħalli mbagħad iġibu dawn nerġgħu nippruvaw imma. Eżatt, forsi forsi nemmen il-prestazzjonijiet ta' qabel ikunu jaffettwaw naħseb forsi ftit mentalment lil. Imma hemm pressure li tilbes il-gerd tal-ħamrun? Ikun hemm, ikun hemm naqa'. Għax int like tit isek aħna l-plejers nibsu tal il-ger irridu ngħixuh. Jiġifieri jgħidilna il-coach Stefan il-press ukoll, jiġifieri biex tilgħab għal Ħamrun trid tagħti kollox. Li qed tgħid li qed li għadek kif tgħidli inti nemmen li forsi l-inkonsistenza li kellna matul l-istaġun taffettwa dan. Forsi malli niskurjaw nqanqgħu biċċa lura biex forsi nżommu r-riżultat biex nerbħu tliet punti. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-futbol hu hekk, ikollok ups, downs. Downs, mhux ovvja, mhux ovvja, mhux ovvja. Mhux ovvja. Bernard, tikkunsidrah bħala Gert il, Ħamrun?
Ifem Lewis, aħna li aħna ħamruni, li aħna ħamrunizi. Ovvjament nafu il-kultura tal-ħamrun, tal-ħamrun xini, ġviri, nafu kemm aħna passjonali, ġviri, jekk naraw il-marċi li jisiru fil-festa, nafu bizzejet u koll, ġviri, u għallura aħna ektrabbejna l-ħamrunizi fil-festa u fil-futbol. U allura b'mod awtomatiku, kif bdejna nitkellmu, jekk aħna l-iktar dejjem qed intellgħu supporters fil-ground, ovvjament dik ħa tinħass finalment fuq il-players u li jkunu jridu jġibu r-riżultat. Però la semmejt is-supporters nixtieq nieħu spunt, Lewis, nieħu spunt biex fost il-preparazzjoni li qed issir għall-bidu tal-istaġun li ġej, qegħdin naħsbu biex tiġi organizzata l-laqgħa ġenerali, l-annual general meeting, li b'probabbiltà isir isir f'Ġunju. U allura dik ħa tkun hija importanti wkoll għaliex filwaqt li tkun qed tagħlaq staġun tkun qed tiftaħ staġun ġdid u proprju fuq hawn li rrid li rrid ngħafas issa għaliex huwa importanti li dan ir-rekord li għamilna dan l-istaġun fejn fil-membership kif ilkoll nafu llum biżna l-elf membru mal-Ħamrun Spartans nixtieq illi għall-istaġun li ġej In-numri li lħaqna dan l-istaġun mhux talli nilħquhom talli jinqabżu l-istaġun li ġej. Jiena persważ illi l-istaġun li ġej it-tim se jerġa' jkun b'saħħtu, it-tim se jerġa' jkun qiegħed hemmhekk biex jiċċellinġja għall-unuri u allura s-sehem tas-supporters tas-supporters għandhom ikun għandu jkun dan. Is-sehem ta' supporter għandu jkun illi l-ewwel ħaġa li jagħmel f'Ġunju hekk kif nillonċjaw il- il-kampanja l-ġdida tal-members tal-istaġun li ġej, l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel hija li jidħol membru jerġa' eh, fil-klabb tal-Ħamrun Spartans. Ħan offru numru ta' packages kif għamilna diġà dan l-istaġun u ħan irranġaw ftit fihom ukoll ħalli naħsbu li jkunu iktar ħanajdu hekk eh, ta' trazzjoni għal-membri U allura dan min-naħa tal-Membri għandu jkun l-ewwel għan tal-istaġun li ġej, li f'Ġunju, hekk kif niftħu din il-kampanja, jidħlu mill-ewwel Membri fil-klabb ta' Ħamrun Spartans. Elf Membru, elf Membru naħseb niddubita hux klabb. Iktar minn elf, Louis.
Iktar minn elf, forsi l-Belt, ma nafx, forsi l-Belt, ma nafx, però. Għalina żgur li kien rekord, ħa ngħidlek. Naħseb għall-futbol Malti li klabb lokali jkollu, u għan ikollu elf, hemmhekk tinduna il-passjoni, l-imħabba li s-supporters għandhom lejn il-kuluri tagħna u dak jagħmel tajjeb anki għalikom li tilagħbu aktar b'interess, sew? Le, le, le, għandek raġun.
Għax is-sens li s-sena kull. Tilgħab ma' klabb li m'hemm ħadd jew ftit ta' nies, differenza meta tilgħab mal-Ħamrun. Le, le, le, mhux hekk.
Naħseb li s-sena il-grawnd dejjem kellna n-nies jissapportjawna U ġieli anke meta jkollna l-performances mhux daqshekk tajbin xorta jitilgħu il-logħba ta' wara, jiġifieri s-supporters dejjem kienu hemm. Juan, nirringrazzjak talli lqajt l-istedina tagħna u qgħadt toqgħod tinqala' b'għin. Ma nafx l-aħħar kummenti minn għandek qabel qabel. Le, bażikament ovvjament inħeġġeġ lis-supporters li apparti dak l-appell li għadni għamilt ftit tal-ħin ilu illi hekk kif

L-ewwel ovvjament lil Juan Corbolan u lil Bernard Paċ li kienu magħna f'din it-tieni parti u grazzi wkoll lill-ġurnalista Annette Rowing Camilleri u l-Viċi President Gaytu Debattista li kienu magħna fl-ewwel parti tal-programm. Ovvjament grazzi lil dawk kollha illi rawna wkoll fuq il-pjattaforma ta' Facebook, grazzi wkoll għal Steve Kirkop tax-xogħol li għamel biex ikunu tistgħu tarawna wkoll fuq Facebook però ovvjament grazzi kbira tmur lil Manwel talli jipprovdilna l-ispazju kollu biex inkunu nistgħu ntellgħu dan il-programm. Programm ta' qabel tal-aħħar, issa fadlilna l-aħħar wieħed, nisperaw Andrej li nagħlquh bil-kbir, nisperaw hekk il-Bambin irid, fadlilna ġiex logħbiet importanti ħafna u mbagħad nagħlqu dan din l-iskeda ta' programmi billi suppost magħna għandna jkollna lill-President u lill-Kap Eżekuttiv programm ta' siegħa magħhom biex naturalment nitkellmu fuq l-istaġun li jkun ġej u anki daqsxejn fuq dan l-istaġun li jkun sdakinhar ġie fit-tmiem tiegħu. Però l-akbar grazzi, l-akbar grazzi bħal dejjem tmur għalikom is-semmiegħa, il-telespettaturi ta' Facebook kif ukoll is-supporters tagħna talli ssegwu dan il-programm mid-dinja. Ħamrun, grazzi talli kontu magħna u naturalment niltaqgħu il-ground biex nissapportjaw lit-tim u l-kuluri tagħna nhar is-Sibt kontra il-Floriana. Good night.